нәфес үлемнен тәмен татыячак. Ничек тә кеше теләмәсен үлмәскә. Барыбер күпме язган артыгын яшәмибез. Ләкин күп кеше моның турында уйламый да, фикерләми дә, аңламый да. Башта уй фикердә бар бугай, бар бу үлем. Ләкин күңелдә, йөрәктә кеше аңламый. син барыбер бу дөнья китәчәксең. Хәтта медицина нинди генә дәрәҗәгә барып җитмәсен, хәтта бер таблетка, бер пилюля барлыкка килсен ди, ашадың да мәңге яшисең шикелле. Ну сатып алдың син аны. Чыктың да машина барып китте сине. Барып үлдең. Күпме язган, артыгын яши алмыйсың. Бер яктан Кеше күңелсезләргә мөмкин, икенче яктан шатланырга. Ни өчен? Чөнки бу дөньяда кайбер кеше бик авыр. Ул тырыша Аллаһ кушканча яшәргә, аны ул җиңеллек. Кемдер инде бу дөньяда файдалана, ничек тели, харам, халал, карамый яши, аны өчен дә авырлык. Ләкин авырлык дигәндә ул авырлык сүзен аңламый да. Ул бит бу дөньяда гына авырлык килде дә китте. Ә теге дөньяга Алла сакласын, әгәр дә кеше авыр хәлгә эләксә, әгәр дә имансыз булып китсә, ул мәңге авырлык. Авырлык сүзен дә без аңлап бетерә алмыйбыз, чөнки бу кыямәт көн авырлыгы. Дөньядагы иң зур авырлык, иң каты, иң нык авырлык ул җәһәннәм белән чагыштырганда уенчык кына.

аягы селкенмәс, бер җирдән икенчегә күчмәс ул кыямәт көне. Хәтта кайбер сораулар биргәнчә кадәр анарга. Хәтта ул сорауларга җавап биргәнчә кадәр. Беренче нинди ул? Беренче ан умрихи фима афна. Анын тормышы турында, хаяты турында, ничек ул аны уздырды? Алла субхана безгә бик зур ниямәт бирде, ул тормыш, безнең хаят, безнең яшәвебез. Ул ниямәт. Һәм шул ниямәт белән ничек кеше файдалана? Яисә файдаланмый. Гомерен болай гына уздыра микән гафләттә? Яисә Аллаһыны эзләп, Аллаһка буйсынып микән? Монда Аллаһ Тәгалә һәрбер кешегә ихтияр хакын бирде. Кеше сайлый, кайсы юл белән барырга. Һәм кеше үзе җавап бирә үз эшләнгән гамәлләр өчен, әйтелгән сүзләр өчен, кылган гамәлләр өчен. Чөнки Аллаһ Тәгалә бирде анарга гомер. Дәвамында ан илмихи фима фаала анын белеме турында. Белем дә ниямәт бит ул. Теге без үзебез генә тырыштык, эшләдек, юк. Аллаһ Тәгалә ача юлларын. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә берәр тарафка космос булсын ул, э, э, йолдызлар булсын ул, физика мәсьәләләр булсын ул, әгәр дә Аллаһ Тәгалә юл ачмаса, кеше бер нәрсә ача алмый. Шуны аңларга кирәк. Әгәр дә берәр ачылыш, фәнни ачылыш була икән, димәк Аллаһ Тәгалә аны ачты. Аллаһ Тәгалә ачмаса, без аны булдыра алмыйбыз. Телепортация булсынмы ул теге кара тишекләр, черный дыры булсынмы ул? Кеше аларның турында белә алмый, әгәр дә Аллаһ теле ачмаса. Хәтта компьютерлар, башка нәрсәләр булсынмы ул? Әгәр дә Аллаһ ачмаган булса, без белмәсек аны. Бу ниәмәт Аллаһдан. Һәм менә Аллаһ Тәгалә сиңа белем бирде. Шул белмә син ниш нәрсә эшлисең? Хыялланып гына кыласың микән? Яисә изгелек кыласың икән? Кеше белмәскә мөмкин, ләкин Аллаһ Тәгалә белә. Кеше качып, үз белмә файдаланып берәр наркотик барлыкка китерергә мөмкин. Бу харамда кулланды дигән сүз. Һәм шул белмә файдаланып, кешегә файда китерергә нәрсә эшләргә мөмкин. Яни алар белем бирде, кеше сайлый нәрсә эшләргә. Һәм менә шуның өчен кеше җавап бирә кыямәт көне. Өченчесе, ан малихи, Мин әйнә ктәсәбәһү? Ан малы турында, каян ул малны тапты? Нинди юллар белән? Без бит сез белән беләбез, күп малата язган сиңа шул хәтлек була. Менә әгәр дә бүген безгә һәрберебезгә ике апельсин язган икән, менә сондакта дип әйтик. Артыгын без ала алмыйбыз. Менә ике апельсин була барыбер. Былаймы тегеләйме, барыбер шулга була. Артыгы булмый. Ләкин шул апельсиннарны алыр өчен сәбәпләр булдырырга кирәк. Нинди сәбәпләр? Дөнья белән бәйле һәм әлбәттә ахирәт белән бәйле. Ләкин кемдер шул апельсиннарны нәрсә белән харам Аллаһ тыйган юл белән ала һәм хакыйкатьтә харам юл белән гөнаһ кылып, без үзебездән кайбер ризыкны ерак кылабыз. Ул килергә тиеш ие. Ләкин гөнаһ кылдың, шунда ризык юкка китә. Бит сез беләсез, искә төшерәм, ризык бит ул малына түгел, ашарына түгел, ул син хатының да, балаң да, ризыгың да, э, тормышың да, белемең дә, бөтен ризык ул киң мәгънәдә килә. Һәм менә кеше зина кылды, гөнаһ кылды бит. Ә хатыны бит аның ризык, хәләл ризык. Хатыны белде дә аерылышты, менә син ризыгың китте дигән сүз. Бизнесда да шулай. Харам юл белән кысып алдың, партнерга бирмәдең акчасын, барыбер килеп чыга ул, кайгырма. Аллаһ Тәгалә барыбер синеке булмаса ул сиңа бирми. Ә синеке булса, сорау, синеке булгач нәрсә аны урлап алырга соң, барыбер Аллаһ Тәгалә сиңа аны бирә бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ул малны, ул ниъмәтне безгә бирә һәм аның өчен сорый. Һәм биргәч, Аллаһ Тәгалә сорый, ничек син малны таптың? Һәм шулай ук Вә фима анфакаху һәм кайда син масраф иттең? Димәк, Аллаһ Тәгалә сиңа мал бирде, син тырыштың, сәбәп кылдың, ризыгын Аллаһ Тәгалә бирде. Менә шул ризыктан файдаланып, кайсы якка син масраф итәсең? Гаиләңәме, аракыгамы? Изге юлдамы, гөнаһтамы? Кешене үтерер өченме, яисә киресенчә кешене терелтер өченме? Моның өчен җавап бирәчәксең. Бөтенебез җавап бирәбез. Һәм дүртенчесе, Ан джасадихи. Ан джасадихи фима абла. Анын тәне турында. Без моны турында онтабыз бит. Без бит кабер чакларда кешене күрәбез дә, тамак тарта, арак ичә, киләбез дә, вагаз кылабыз, син арак ичмә инде, тамак тартма, тегә нәрсә әйтә? Минем җәсәдем, нәрсә телим, шуны эшлим ди. Юк. Бу җәсәд безнеке түгел, кардәшләрем. Моны Аллаһ Тәгалә безгә вакытлыча гына бирде. Һәм җәсәд турында ничек син алмыйда файдаландың, кайда кулландың, кулың белән, аягың белән, нәрсә белән, башка әгъзалар белән булсынмы? Аны өчен без шулай җавап бирәбез. Чөнки бу ниямәтләрне безгә бирүче Аллаһ Субхану Тәгалә. Һәм бу ниямәтне, кардәшләрем, җәсәд дигән ниямәтне без күбрәк үзебезгә якын сизәбез. Аны югалтсак, аягыбыз авырса, хәлебез китсә, без аны күбрәк сизәбез. Хава бетсә ул бер хәл, без аны турында уйламыйбыз. Менә хава бетте, без аны турында уйламыйбыз бер дә. Ләкин җәсәд турында монда бәрден авыртты, аһа. Күзен күрми, аһа тавырта башлады. Колагын әйтәләр, э, шук э, шук э, э нитәсен. Колаксыз кыласыз дип операциягә барабыз. Ишетми ишетми башласан. Аны югалта башлыйбыз да, шунда аны бәйлесен беләбез. Чөнки бу иң якын безгә нәрсә. Һәм анын турында, кайда без аны эшләттек, кайда без аны файдаландык, кайда кулландык, Аллаһ Субхана Тәгалә алдында җавап бирәчәкбез. Һәм менә монда теге матур сүз килеп чыга. Менә шул дүрт нәрсәдә бу дөньяда яшәгәндә мәңге яшәгән шикелле яшә. Ә менә Кыямәт көнгә, теге ахирәт турында сүз барганда, бүген үләсен шикелле әзерлән. Менә шунда ул гомер турында сорау бирелә. Гомереңдә шулай яшә, бүген үләсен дип. Бүген Алла тилалында килеп басасың дип. Бүген фәрештәләр килеп сиңа сорау килеп бирәләр кабердә дип. Шулай яшә. Белемне эшләт ничек? Шулай ук. Бүген үләсен дип. Малыңны тап, масраф ит ничек? Шулай ук. Менә бүген үләм, Алла алдына килеп басам да, җавап бирергә туры киләчәк дип. Һәм җәсәдеңне дә шулай эшләт. Чөнки анда җавап бирә туры килә. Э, туры килә, җавап бирә туры килә. Бу кеше алдында түгел, бу Алла субхана тәгалә алдында. кайгы дип әйтәбез. Бу дөньяда кайгы ул кайгы түгел. Кайгы килә дә китә. Сен аны карар итәсен, былай тырышасың, юкка чишергә тырышасың, былай тырышасың. Кайгы китә ул барыбер. Фа инна ма'аль усри юсра. Авырлык килә дә китә. Авырлыктан соң җиңеллек килә. Бу кагыйдә тормышның. Ә менә тегендә инде кайгы килсә, ул мәңге бит. Бер секунд да кайгыда буласы килми. Кыямәт көн турында кайгы, кайгы турында сүз барганда. Җәһәннәм турында сүз барганда, бер секунд да анда буласы килми. Ул кайгыда. Ә менә әгәр дә ләззәттә булсаң, җәннәттә, әлхамдулиллаһ, бер секундтан да аннан китәсе килмәс. Шуңа күрә бездә ихтияр. Әгәр дә инде гади рәвештә без сөйләсәк, менә әйтик, арендага алган фатир, һәм өй төзү. Менә без белән яшибез бу дөньяда. Өй төзү ул ахирәт. Ә менә фатир ул аренда алынган, ул бу тормыш безнең. Кемдер ниши, кемдер бу фатирга, аренда алган фатирга бөтен малын, акчасын тыга. Шуның өчен яши. Һәм бердән бер көнне хуҗасы килә дә нәрсә әйтә, әйдә чык ди, фатирдан ди. Бу кеше чыга фатирдан һәм бер нәрсә ул бер нәрсәсез. Өй аны юк. Икенчесе өй өчен тырыша, фатирны онытты инде ул. Бусы да икенче чиктә. Ни өчен? Чөнки монын эшләгәч теге өйдә, төзегәндә кайтырга урыны, җал итергә, ашарга урыны юк. Ә менә өченчесе, ул бу фатирны да карый беразына. Чөнки килеп ял итәргә кирәк, ашарга кирәк. Һәм теге өен дә төзи. Һәм бердән бер көнне хуҗасы килеп чык дигәч, моның өе инде әзер булачак, иншалла. Бу ахирәт кыямәт көн. Без дә шулай тырышырга тиешбез, кардәшләрем. Бу дөньяда булыш, тырыш син. Ләкин ахирәтеңне онытма. Бөтен кылган гамәлләреңне дөрес ният белән кыл Аллаһ ризалыгы өчен. Эшкә барасың икән, ул да гыйбадәт булсын. Таксида эшлисең микән, дөрес ният белән эшлә, э, гаиләмә ризык табам дип эшлә. Һәрбер секунд йөргән саен, иншаллаһ, савап булачак. Чөнки хәләл юл белән ризык эзлисең. Бизнеста булсынмы, башка эштә булсынмы, балаң белән ятканда ятказасың йокларга, бер теге аятул курси укыйсың микән, берәр кыйса укыйсың микән, дөрес ният белән эшлә, анда да гыйбадәт булачак. Яни кешенен, мусульман кешенен, хар бер адымы, хар бер секунды көне буе гыйбадат булырга мөмкин. Әгәр дә дөрес ният белән гамәл кылса. Һәм дөрес юл белән. Ләкин икенче яктан, кеше секунд саен гынах та кыла ала. Әгәр дә ниятләре дөрес булмаса, һәм юллары дөрес булмаса. Шуңа Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә кардәшләрем монын турында аңлатмыйча яшәргә насыйп итсә иде, бу дөньяда мәңге яшәгән шикелле, ахирәткә карата инде бүген үләбез шикелле. Шул вакытта безнең бөтен гамәлләребез, эчке якларыбыз, йөрәкләребез, нәфесләребез, гаиләләребез тәртипкә киләчәк. Бу кагыйдә, кардәшләрем, аксиома. Субханакаллаху бихамдик.